my partner and so that like munhu akaita sei so that like if i disclose my status, my status to him he will manage to accept me or he won't so others ma others they disclose whether akana anyengwa ipapo abvuma anzi like ndokuda and then mongono ati it's better ndimuudze ipapo so that anogara anenge aona kuti ari kumudawo mm-hmm. mm-hmm. so like it depends nenguva because like others they say kuti haa kana ndakuda kurorwa ndo pandinozorese pandinosodiscloser my status so like i think discloser it only depends with the person kuti like paanenge akuona kuti ari ready kuti adisclose status yake iyi ndo paanokwanisa kuzotaura because others mamwe anozotopinda mumarriage asati atodisclose the, the status yake kupatna yake because anenge achitya challenge inofeswa nevasikana pakudiscloser ndeipi or like uh, machallenges anofeswa handiti like normal if you disclose mukomana achava kuramba handiti and then like normal anenge ari musame area raunogara iroro handiti as girls believe kuti vakomana vanotaurirana everything handiti and then like kana wadisclose wamuudza your status achatanga achiudzwa uchi other, other guys kuti ha ah, uko ndakabva neko and musatombonyepirwa musikana ichi ari hiv ari muzvezve vanotaura ma, so, ma, ma different stories and then like as for you musikana hauchakwanisa kuona chimwe mukomana wemu that area because anenge akutoziva chiyo status waungofamba uchingotaurwa pese pawafamba unenge uchingodedzwa with different names so like ndo zvimwe zvinhu zvinozopusha vasikana kuti vasadisclose vasa their statuses because vanenge vachitya the outcomes and also like even vasikana handiti ka ndichisasa like some of the challenges like anosangana nevanhu vatinoshanda navo maother my, my other peers like normally kana utomboti warorwa ndit and then like mukomana wako akubvuma akuaccepta the way you are iye comes panya yekuzoudza like ana amwene or even ana atete handiti they won't accept like imawirana and then pakuti azoudza vamwe ava vamwe vanhu vati awa its better kuti usiye becausmukomana wako ati audza here family yake ah. kuti musikana wangu amuri kufarira uyu ari hiv positive ainini akati aiwa its better timbosiya tiri two chete because like unless kana tazororana and then iwill find the way to deal with it oh, so, ada kuzotovaudza like, matoroorana e ndo zvaakange muudziro wake ndotawe for now chii ndezvedu tiri two mm, because like vamwe vanenge vachitya izvozvo the outcomes inosobva kumarelatives because vamwe they won't accept the way atinenge tiri vanenge vachiti like iyo mwana wangu uripo uri negative so i need you to date a negative chii girl because like handida kukuzvara uri hiv positive mm. iwe so like waiwa uda undigera zvinhu zvakadai so pamusha pangu you know so iwewe ndiri kutarisa chamain as, as, as chamain would you say une fear yekuti paachazodecida kuti ndakudisclosa kuhama dzake say like even maroorwa vari kukufarira vaya kuti unofunga kuti vanogona kuzotanga kukuvenga or panogona kutoti relationship yacho inogona kuzofoswa kuti iende ah. inefiye iyoyo here as for me taura chokwadi inaya handisisina the fear because like through the zvandiri the support that i get from the ndo like one yeta kuti ndiye ndikwanise kutaura zvandiri panapa handitika to the public and also like kuti ndingati ndine fear i don't think because im ready and ndakasangana nezvakawanda and then ndosangana ndogara ndichisangana nezvakawanda and ndogara ndichingoudzwawo ndichipiwa that support from zvandiri and also like even kusangana wekumayouth group kwatinoita tichingoita madiscussion akasiyana siyana nevati kure mayouth aya anditika tinenge tichingodzidzisanawo zvakawanda so handingati ndine fear mhm. chekuti like even vakazoudzwawo or other ndingatovadzidzisawo more like vanofanira kutitambirawo sei and then like kutovadzidzisawo infact munyaradzi ndakuuya kwauri iwewo uh, patakataura newe last week wakambotiudza kuti uh, wakamboedza kudanana nevanga vari hiv negative uh, zvikabondera zvika pekuti munhu anenge aziva toda kuti tifambise rwendo rwako irworwo kuti disclosure iyoyo marelationships yakakubata sei iwewe your real life experience ah, right zvakaitika ndezvekuti pekutanga ndakanga ndisati ndave neruzivo rwekuti ndinganyatsodisclosa sei kune mumwe wangu ndingamuudza sei kuti ndo mamiriro andakaita im living hiv positively uh, kusvika pakuti dzimwe dzenguva ndaingoti ndichidana nemusikana masvika panguva yekuti musikana akuratidza kuti anenge akunyatsokuda ndobva ndachinotriga ndichimudisclosere ndaidisclosa ndisati ndave neknowledge yekunzwisa kuti ndinofamba sei nazvo asi tichitaurirana pakuti kuburikidza nesupport yandakazowana uh, from zvandiri ndakadzidziswa kunzi kumayouth kwatinosangana ndinodisclosa sei unodisclosa sei right uh, Sekumbotaurwa kwaitwa nemumwe wangu Charmaine pakuti unotanga wamboridha mumwe wako handiti haungomhanye kuti utaure kuti ndichingonzi ndadana naye a ah, inini hangu wandida mudiwa but ndiri hiv positive dzimwe dzenguva unenge wamhanya pamberi asi ukatanga wambonyatsokuridha mumwe wako kuti ndikange ndamuudza panguva yakadai so anonditambira sei ndikange ndamuudza nenzira yakadai so anozozvitora sei nekuti Kuti inini ndinamuudza kuti ndiri hiv positive it means zvichatora kunetsa kwakanyanya nekuti inini ndiri mukomana ndichatorwa ndoendeswa kwatinoti kumaintroductions vabereki vake vemusikana vachada kunzwisisa kuti ndakamira sei vakaziva kuti ndiri hiv positive vachatanga kumuudza kuti aiwaregedza handiti asi ndikange ndanyatsoreadha mumwe wangu kuti ndione kuti iye andinzwisisa anditambira zvakadii zvinoreva kuti iye achakwanisa kunondimiririra kune vamwe vake kune vabereki did it pain you to be rejected after wa disclose ipapo hatidi kunyepa zvinhu zvekuti zvakatombobvisa mwoyo werudo mandiri ndakange ndongoona vasikana vese tongoti sevanhu vakazvarwa nemunhu mumwe chete ndakanga ndongovatora sevanhu vasina mwoyo zvachose nekuti ndo yaive nguva yekuti ndaitarisira kudiwa ndaitarisira kuti ndive nemumwe parudivi rwangu anenge achinditiwo ah ndiripo kukupa zvese handiti saka zvinhu zvekuti zvakambondidzikisira kazhinji zvakatonyenyesa uh, kuda ndoda kuuya kwauri iwewe wakatitaurira svondo rakapera kuti iwewo after waziva kuti uri hiv positive wadanana nemusikana wako wakabva washandisa matricks ekuti ah, kuti ndimudisclosero ika zviri kunditi netsei ndobva washandisa trick yekuenda kuchipatara ukabva wanonyebera kuchema but musikana wako akabva anzwisisa sei zvaikunetsa kuti um, umuudze pachena kungoti muchidanana kuti ungomuti aiwa izvi ndo zvandiri ah, zvairema kumuudza kuti ndo zvandiri because unoona kuti unogona kusataura in a way yekuti anonzwisisa iye maybe uh, kuda kumuudza unenge uchida kumuudza but uh, in other words uh, unogona kunge uchitya kumuudza ozoti kana ndichinge ndamuudza ndiri ndega anozozvigamuchira sei so ndo mamwe maquestions anenge uchiita se uchizvibvunza saka ndakabva ndaona zviri nyore kuti ndikaenda ine setup yeclinic yokuti anozotaura naye nemacounselors it will be become easy kuti aita se uh, accepte status yangu and uh, akaiaccepta zveshuwa hmm.
well join us after the break will continue with the discussion We continue with our discussion today, where this week we are focusing on uh, sexual and reproductive health rights, uh, sexual and reproductive health uh, challenges that uh, adolescents living with HIV face when uh, dating. Kuda, ndikuda kudzoka kwauri iwewe ndichinzwa kuti Now that waane musikana wako handiti tiri kuda kunzwa kuti family yake mati maiudza here vari kuziva here kuti mukomana wemwana wedu ari hiv positive iye mwana wavo ari hiv negative kufamily yake izvezvi izvi uh, ari kuzviziva nditete vake ari kuti ivo vamwe vamwe mumhuri make vava havasi free kuvaudza because vanogona kuzorejecta uh, hiv status yangu then obva vaita kuti tirase tirambane but tete vake ndo vaari free kwaari sterek shes more than a, a friend uh, so ndo vanokwanisa ita se kutaura navo these, these issues emarelationship so tete vaka kuti vakazonzwisa kuti im hiv positive so uh, kana iye achingondida no problem with that uh, ivo tete vake ndozvakataura uh, shamin uh, i want to come back to you

and then even like uh, telling me more about it zvinoita tichitaura and they have like okay it's okay we can achieve vanhu vari kumbaka vari kutodawo zvinzwisisa nokuti havasi vese vane confidence dzekuuya pa positive talk vachitaura pane mumwe ari kutoti ya rege tichinyatsonzwa kubva kuna shameni kuti tozvifambisa sei vanozvifambisa sei toda kunyatsonzwa zvamunenge muchitaura izvozvo kana uri kuti iwo ndakatomuudza kuti tichaita vana vedu vanenge vari negative munozvifambisa sei ipapo Alright, like uh, handiti uh, kana munhu waane nhumbu and then uh, unoenda kunotestwa after watestwa kana waonekwa uri positive for the first time watestwa ipapo and then ovoiswa paad but as for me im already on ad and then like kana ndazone mwana pakuzvara paipai handiti ndikazvara and then mwana pane mapills aanozopiwa handiti ekuti ndinomupa mushonga wandopiwa kuti ndigomupa so that haakwanisi rasei kubatira hiv mm -hmm. haakwanise kuchiwana kubva kwandiri and then maother procedures ndakamuza tikati tinoenda tauda kuita vana we can go kuclinic tese handiti and then toudzwa nzira dzekuita se dzekuita vana nadzo through chi through macounselors vanotibatsira ipapo for more information kana tauda kuita vana chekutanga ndini ndofanira kunge ndichimwa mushonga wangu zvakanaka every day ndisingaregedze kumwa mushonga so that viral load yangu inosuppresswa handiti and then my cd4 inenge iri high so that like kana tikaenda kwadoctor cd4 yangu ikatariswa kuti iri high and then vanoti yes munokwanisa kuenda monorara mese without protection and, it, and then oproducer inside so that ndinokwanisa tese kuita batira pamuviri but eh, apa pamwe pese apa tinenge tichishandisa chii protection but kana tada kuita vana tino tanga ndatariswa chi my cd for one viral load kuti zvakamira sei so that iye wacho one haakwanisi kuita sei kubatira utachiwana kubva kwandiri the point that charmaine is mainly raising is kuti tikanzi tiri hiv positive or ne hiv negative hazvichareve kuti taakutofanirwa kurambana tinongorarama upenyu sevamwe vese As long as rwendo rwedu turi kurufamba tichitungamirirwa nana chiremba neruzivo rwavo, zvese zvatinoita, kurarama kwatinoita kunongofanana nevaya vari hiv negative. Uh, munya ndinoda kudzoka kwauri iwewe nemusikana wako, imi mose muri hiv positive mhuri dzenyu dzakazvitambira sei zvakaita easy here nenyaya yekuti imi mese muri positive tingati Zvinhu zvekuti zvakakwanisa kutambirika nenyaya yekuti vemumhuri vanhu vaitogara vachinetsekanawo nezvazvo kuti saka vana vedu vachazosvika pakadii panyaya dzerudo saka patingati pa, zvinhu zvakavafadza patakavasvika tichivaudza kuti aiwa uyu ndozvaari akangofanana neni saka sunungukai kutaura anything about uh, adherence adherence tinenge tichireva kuti kumwa mushonga zvakanaka zvisina kukanganisika saka zvinhu zvekuti zvakanyatsosvitsa mhuri dzedu panguva yekuti vakave nekutambarara kwakanaka ini ndiri kuda kuti ndidzoke futi kwauri because ndiri kukombeya story yako ka neyakuda neyashameni kuda nashameni vane vane vadiwa vavo vari, vari negative iwewo wakatiudza svondo rakapera kuti zvakakunetsa kusvika wasetla pane ari hiv positive and muri kudanana chaizvo chaizvo muchada kuroorana would you say kana wakazvitarisa it becomes easier to date to disclose to somebody who's, who's got the same status with you from your own experience tisingasatarisi yashame ineyamunya than uchienda kune ane a different status from yours okay uh, ndingati zvinhu zvekuti uchinosangana nemunhu ane same status newe zvinhu zviri easy sterek nekuti hauna dambudziko rauchasangana naro rekudiscloser nekuti iye munhu wekuti agara ari kukunzwisisa nechekare saka handioni paine dambudziko zvasiyana nekuti waakunotsvaga munhu wekunze wekuti uchambozoda kuti upinde, upindane neprocess yekuti uchazoita disclosure

Will we get to a point where we will be able to normalize HIV? Isiye disclosure yangu notemerera pakuti uh, pakuti unogona ku as a family muka mukada mukaronga muri murelationship semaadolescent kuti tida kuudza family zvogona kurema pakuti family inogona kuita se kusaaccepta chi uh, hiv status ye one of the uh, family member one of the partner ari hiv positive then uh, zvozolida pakuti mungogara muri two muchase muchiziva hiv status yenyu then uh, from the community uh, zvokunarema zvakare pakuti community tese isazive status uh, mungoziva muri, muri two then zvakare pa pakuti tinozosvika here palevel yekuti hiv ingazosvika pakuti haichadiscloswe tiri kuona kuti semafungiro angu ndiri kuona kuti tinofanira kusvika pathat level but ahunge tichinomushonga yedu ka zvakanaka neku nekunyatsoita everything maprocedures ese anodiwa panyaya dzehiv nekuuser macondoms uh, be to your hiv positive or your hiv negative hmm. munya mm. ndiri kuda kuuya uh, uh, kwauri from what i'm hearing uh, i think even from last week Issue ye stigma it means it's still rampant hameno tatopfuura 30 years tichingotaura nezvehiv and takambosvika pekuti zero stigma in our communities but as adolescents youare attesting to the fact that stigma ichirimo would we say from your experience even talking to other adolescents stigma is still a challenge yeah it's a big challenge pakuti ndikanzi ndinzi ndadiscloser kune, kune mafamilies anditi Idambudziko pakuti vemumhuri havakwanisi kuzvitambira, havakwanisi kunzwisisa nekuti vari kuda kundirongera upenyu, havasi kuda kutarisa zvandiri kuda inini sedunga munhu. Asi tichitaurirana pakuti dzimwe dzenguva tinokwanisa kuti tiregedze kudiscloser kune vemumhuri nekuti munhu wandiri kutora munhu wangu handiti ndini ndichagara naye haasi kuzogara nemubereki wangu asi achagara neni saka hatingafanirwi kunzi tinzi tiri kufoswa kana tiri kumanikidzwa kuudza vemumhuri vemumhuri kuti mumwe wangu wandiinaye akamira sei ah, tichitarisa a great example yatakaseterwa kuzvandiri takave nemuchato watakanga tiinawo uh, ah, wataa tine two couples dzataa tinadzo uh, musikana anga ari mumwe anga asiri mukomana but mukomana akataura akati inini handisi kuzoudza vabereki vangu vachangozvitambira sezvazviri muroora wavo hapana zvimwe zvavachaziva zviri kuitika mumba mangu saka zvinhu zvekuti isusu zviri kutotigadzirirawo nzira zviri kutikurira nzira yekufamba nayo yekuti tichaziva kuti patichafamba Hatisi kumanikidzwa kuti tiudze vemumhuri nekuti vemumhuri dzimwe dzenguva vanoita kunge vane rudo nesu but varipo kutikanganisira zvinhu zvedu mm -hmm. saka apa iwe uri kutarisa kuti vechidiki sometimes nyaya yedisclosure haisi yekungomhanyira kupinda mairi ya sekutaura ya sekutaura kwamaita nekuti tichitaurirana chokwadi tichiri vechidiki ah, hatisati uh, tave nepfungwa dzekuroora handiti tichiripo kuti timbofara saka disclosure dzimwe dzenguva tinenge tichimhanyirira kumberi tiri kudya muriwo usiri wedu ngatidyei muriwo wedu watinenge tapakurirwa isusu sevechidiki ngatimbotambai nenzira iripo handiti ngatitambei bhora sezvariri ndoripi ramuri kutamba manje muri vechidiki kana titaura kuti sevechidiki hatisati tave nepfungwa dzekuti tinganzi tinoroora rudo rwedu ruchiri rudo rwekuti tichiri kumbosangana muzvikwenzi dzimwe dzenguva saka kuti tinzi tamhanyirira disclosure tinenge tichitozvinyepera dzimwe dzenguva uye tinenge tichida kunowesena macases anenge asipo dzimwe dzenguva mm -hmm. mm. Um, Charmaine, tichiyedza kuita uh, wrap up uh, program yedu as a country toadressa sei mamachallenges ekuti maadolescents vanofesa kunyanya takatarisana nenyaya yedisclosure iyi iwewo as an adolescent how do you feel this is the best way we can address machallenges as anofeswa nevana vechidiki um, right i think The best way that we can address this challenges and it is kuti normally to the vanhu at first ngavatwanise kuti accepta the way yatiri that's the first thing because if you manage to accept zvimwe zvese zvinokwanisa kuendeka but if and also give them the information yekuti vanyatsonzwisisawo zvinhu zvinoitika handiti in ma marelationships or even malives edu handitika so that they can really understand because like yes we might give them information but vamwe vanenge vasingaise vasinganyatsotonzwisisa it all and then vamwe vanongozviitirawo for the purpose yekungotiwo vachiri vanhu vekuti havanyatsonzwisisa handitika so we have to give them information about hiv kunyanya handitika hiv chimbori chi inowanikwa sei handiti because vamwe vanongofunga kuti through tikadya same plate we can also get hiv and then ndozvimwe zvinhu zvinozokanganisa chi marelationships edu even like in life kuti munhu akwanise kuti kuunderstand giving an example like yandakambosangana nayo yandakamboonawo through kuti mapartners awirana handitika and then mukomana vati zvero tichi ndiudzawo amai so that like uka sezvo uri pa uri positive handitika mumwe musi nongonongofuma uchirwara and like no one will look after you pamwe ndenge ndisipo but ndikakwanisa kuvaudza vanokwanisa kunzwisisa handi so that vanoziva pekutangira ava vawawirana and then pakuzoudzawo vemhuri it was chakazoita like it was danger kuti like kutozvisikira moto muziso mm. uyo anenge achiti like ndoda kuti kuati wakwanisa kwano help but zvanga zvakutozomubackfire kuti like the way anga yakutritwa mukadzi wake it was mm. bad kuti anga kupiwa kapoto kake ega kekuti aite seabikire chinzi iwo nemwana wako but for my sign ndikwatisei ndikwanisa kumuitira anything but iwo nemwana wako zvionerei mega up to kuzoona kuti musikana yakatozopedzera pakutotiza apa that imba imba yekuza unoti zvinhu hazvisi kutoendeka because like munenge mawera muchiti better kuti vaziyewo handiti so that like mangwana uzive zvinoitika mangwana ndigonopfuma ndakaa ndiri kurwara but ndichido support so like i think kuti vanhu ngavawane information inokwanisa kuaccepta kungoti ngavambozvitorore kwadei ndanga ndiri ndiri kuitwa izvo how do i feel

kune those who are sexually active uh, it's a mandate kuti munhu afanira ta se kudisclosure because uh, toti zero stigma zero hiv new infections so kana achinge adisclosure ndo zvinozoita kuti hiv ta se isarambe ichi ichiinfecta vamwe vanhu anditi so to those who are sexual active ngavadisclosure but uh,